Mi ta kontentu ku riba e merdía aki mi tin un komunikashon ku e amiga aki. Amiga di esnan ku gusta arte tambe. Esnan ku gusta obranan ku ta wòrdu konfekshoná fuera djesei obranan teatral tambe. Mi ke mendi ku e legado ku Lidia Guria a bai bei laga Mi ta kere ku Caresse mester di introdukshon, asta su stèm ta manera su mama, mi ta bisa tur ora. Pero no tin duda, un dje talentonan di komunidat ku mi ta kere ku bo tambe mester ta pendiente p'e kada kos ku den e dos mil binti kuater ku ta bai bin aki mi ta spera ku e ta presentá. Pasobra ku aki tin kreatividat. Aki tin ingredientenan di loke un mama ta tin ku un yu por heredá ku ta sumamente positivo den su direkshon, Caress, Feliz mer dia, doña. Ii, mi ta sinti aki nan ku un smile enorme, mi ta sinti mi masha onra, masha danki. E ku e, ami, ami, ami, ami tambe ta sinti mi masha, masha onra, Shon Binda. Anto mi ta kontentu di por tin kontakto finalmente ku bo. Natural di un hende si mi shop mi figura mi dilanti aki asi mi nervioso carest den momentunan aki a mi ta basa mi ta basa e ta traha cara cuye cos traña ora aki naturalmente mi sa ta despe mi ta comprende. Kibo bo bisa mi kita supera y unda la sali. Mi ta demasha bunita ku bo ta hasi e pregunta ei, paso nos ta kustumbrá mas tantu ku nos ta hasi komedia pa nos hari deleitá nos mente un ratu, anto ta kla. Miéntras ku mi obranan ta ta profundisá masha hopi. Mi último obra ku mi a presentá promé ku pandemia, ta p'esei e obranan a wanta, paso ora ku pandemia drenta bo no por duna show mas. Pero mi a haya un invitacion, mi sintiba masha honra, mi a haya un invitacion di Kunstkringnan di Kumibon, Carreras Bon, tin nada den ta para cu nos mag di host, y mi tin tres, paso mi ta paso tin pandemia ba stop di skibi, anto esun supera aki mi tin di admiti, no, cu ta cos cu ta naci, cu ta Hopi bia ta download ku mi ta haña. Hopi hende ta bisa mi, Oh, Bukares, bo ta skibi bon. Anto mi ta bisa nan, tin un diferensia krusial entre e awa i e kranchi. Loke bo ta purba ta e awa, anto ami ta e kranchi. Ke men loke mi ta risibí, mi ta sigui kompartí, ma mi no ta claim ku nan ta di mi. Anto den e proseso di di kuminsá skibi un obra nobo, e mes ta revelá na mi kiko su título ta bai ta, For di bia pasá na dos mil diesocho ku mi a presentá e obra Mama na unda mi tin doló, awor aki ora mi a kuminsá skibi mi no ta topa ku e dolónan niun kaminda. Si endenan ta kere ku mi ta duna show pa duna show, tur ta outobiográfiko, ke men ta un proseso di kurashon, un proseso di ekspanshon, un proseso di krese, desaroyá mi mes di un forma ku mi por sinti ku mi por añadí balor na esnan rondó di mi. Anto den e proseso e superá a nase, pasobra mi di, Hei, hopi bon, mi ta buska kinan, anto mi ta masha kontentu ku mi no di kansa niun hende mas ku niun pida doló. Aunke ku mi ta gaña e personahe, nan ta kousa bo doló tin bia pa bestia ku nan ta. Pero e tabata e tabata un revelacion masha bunita na mi mes y mi ta masha contento cu mi por comparti e revelacion ey cu otro hende. P'esey, kiko e revelacion aki ta encera? E revelacion ta encera cu ora cu bo dedica bo mes na cura herida, na suaviza dolo, basta bo dedica bo mes, basta bo keda den fe, keda fiel na e na e fuente di mas halto cu tin cu semper ta inspira bo, semper por guia bo, pa bo ta e mihó hende ku bo ta, pa bo mes na promé lugá. Paso si mi ta bon pa mi mes, mi por ta bon pa mi entorno. Anta e parti musikal unda ta unda el a bin a seka, unda a nesesario pa pone se a seka. Semper mi ta hasi mi show ku músika. Mi ta kere bai nou tur hende konosé Ernesto Paz ku Roslin Bey, ku ta dos kubano ku a bin embeyesé nos komunidat ku nan músika, nan alegria, nan bon vibe. Nan ta nan ta karga henter e obra. Anto mi tin Gino Cova tambe. Gino Cova, hopi hende no sa ku Gino Cova ta un aktor tremendo. Gino Cova tambe ta forma parti di e elenko. Sí. Tabey e biaha aki mi ta bini den Super aki.

Ze zijn allemaal door elkaar then you have you have shina from trinidad who sell remedy you know everybody gon be there on M'a comprende bo. Di e obra ta keda presenta na unda bo ta bai presente paki di hendenan mester ta prepara pa estreno di loke Supera tin ku bai bira. Dia binti shete di yanüari. Den oula di universidat nos ta hasi dos funcion. E ta e prome funcion ta tres or anto e di dos funcion ta shete or. Interesante naturalmente ke men tin un espacio amplio pa pa bai bay contra Januari ku bo tin pa natural prepara pasa dianan di fiesta bon pasa mane bo tin gana di pasa nan anto pa despues di esey bo bai hinka kabes trobe kompletu pa warda dia binti shete. Si, paso hopi bia nan ta bisa bo tin di traha bo resolushon promé ku e aña habri, pero mi ta kere ku nos por usa yanüari pa pa traha bo resolushon pa aña nobo. I e show ta enfoká riba esei, e ta enfoká riba ta mi ta skohe ken mi ta. Mi ta mi ta bai ta brutu un ratu, un hende ta bisa, sí, pero e bisiña a pon'é mi koba su mama. No, no, no, un te bisiña ta pon'é bo asina, ta ta bo ta skohe. I esaki ta enfoká riba loke nos por skohe, pasobra tambe ta skohe ken mi ta tur ora. Otro hende no por skohe esei pa mi. I i e resolushonnan pa pa binti binti kuater nos ta traha elei huntu. Nos ta kompartí nan tambe. Ke men bin prepará ku bo resolushon pa bo bisa tur hende kiko e resolushon ta, pa nos bati man duna energia na e resolushon pa e por manifestá. E energia ei nos tin ku batia e bèrdat pa e por manifestá kiba ta sinti i e posibilidatnan pa realmente hende tin un aña diferente na dos mil binti i kuater òf Kòrsou lo por eksperenshá un dos mil binti i kuater ainda mas eksitoso ku di ei ku dos mil binti i tres. Mi ta sigur ku sí, bo sa dikon, pasó tur kos ta dependé di bo enfoke. Awor, si ami enfoká riba e positivismo, awor positivismo por di seta un palabra hopi usá kaba, pero si ami enfoká riba e poder di kreashon, pasó nos tur ta ko-kreador di nos realidat, maske ku nos ta pensa ku nos ta víktima di mi sirkunstansia. Awor, si mi keda, si mi keda enfoká, no, riba tur e kosnan ku no ta manera mi ke pa nan ta, E aña ta bai ta teribel, pero si mi enfoká riba loke sí, riba loke mi tin, riba loke sí nos a logra, e aña ta bai ta fantástiko. Ta nos mes ta disidí. Un ta un ta pasó kos ta kana manera bo kier i ora e aña ta bon. No, ta si bo a siña apresiá loke bo por hasi i loke bo tin, mi ta sigur ku bo ta bai sinti ku e aña ta sumamente fruktífero. Ya, ya, importante. Esei un bon palabra inspiracion pa hende tene cuenta cu ne. Si. Sigur. Carèst, natural, bo mesa di curason, na mi manda un estimulo pa, pa, pa bo musiconan tambe cu lo compaña bo den e gran obra aki cu ta bay keda presenta na Januari proximo y exito y tur sort di alegria p'e dianan di fiesta cu nos di trenta. Masha, masha tanki. Many, many blessings pa tur hende.

Dun obra teatral ku un parti musikal importante di dje ku mi ta bisa hopi a ta pendiente p'e pere yu di Nidia i Corie aki pa loke ta trata final di luna di yanüari. Bisengs ku bo por atende tambe biba e tata.